Kara ma kilwoni mono okawo mono matiya pachi lawuon gukero awi tong manyien i kom wabi kili man ni kimuken mapol matut tin i yup me lo ang'e ma ocwiny yup ma kili lo ang'eya i leb ma iniang maber loyo ento ongo wacak ki neno wiye wiye
Lakelia ye. At least the one thing for now we can all agree on is the soap to use.

Gankal me tic ki gin wot i Uganda oyaro yub me gwoko lutino kwan i kare me cito i gang kwan ki dong tic ki gudi i Uganda. Latin awobi i kit me tic ki kwan dong kono watiyo ki peer to peer support. Eh?
Kadong ot lega All Saints Cathedral ma tye i Kampala tye ni ojolo yub adek mapapat otimme kunu opong wiye woko. Amora doki afoyo ri ni tin nino dwe acel me dwe miya pa wi acel le mwaka alibro piru angwen ania sande akomo man ni yub me loko angeye ma ocwiny bino bo tin ni ki kako bedo ma kele ngej ma tiki galo wang man wan luo television ni tin cing abic. Weko awobe woko i lweny i kom two nyo tye ka weko two man ya mapol i kin bulu ma awobe ma gitye i Gulu District pien ni dano pe paro pi gin dok polle lweny gitye jengo komgi i kom mon ki anyira. Nongo bulu odong woko i lweny man. Man pien lutino awobe pe gitiyo ki roc bol i kare me rwattegi i buru pien pe gipwonyogi ni kit me tic kwede ki dong yo mukene me gwokke en ki i kom two joni nyo two acwi. I lobo Uganda dano pacent abic to nyo aryo Giti ka kuo kituo jo nyaka dong igulu district ti percent aboro ton adek ipalaro sub county ti percent apawi achiel ton angwen kulu malupe kite buk palo tich me yot kom lacoc pa wan luo television ni man ismael jacob jones kelli matut pingo rome tikit man kidong yo me konyo jweko piny rome nya pa tuo jonyo ikin dano magiti igulu district palaro sub county kidong uganda oluo Lok man okatti i kare me kacokke ma okelo kacel ludiro me distrik kacel ki dul mapat pat ma gitye ka lweny i kom kwidi two jonyo. Pamela Abonyo ma tye ngat acel ma kubo kin dano ma gitye ka kwo ki kwidi two jonyo i Gulu distrik bene tye ki lworo matek tutwal kit macalo bulu ma co kityeko wekogi woko lok me lweny i kom kwidi two jonyo. En owaco ki Wan Luo TV

Wuye ada ni neno mapol i lweny i kom kwidi two jonyo ada ki dok i kom lutino anyira. Ento waco ni lutino awobe bene myero kiketgi i tute me lweny i kom kwidi two jonyo. Uh, there was also um, some uh, an observation that um, the, be, the boy child is being left behind in matters concerning HIV that um, a lot of attention is being put on the girl child and yet boys are also raped they are also undergoing ento William Onyae ma tye ladit ma loyo lok kom poko ngec i lok me yot kom i Gulu district otero ni bul mapol pe gitye ka tic ki roc bol i kom kare man weko wel dano ma gitye ka kwo ki kwiti two jonyo i district man omedde matek tutwal

More also for health worker, because you know the imperative mandate of the health worker is to save lives. Wel dano ma gitye ka kwo ki kwidi two jonyo pud tye ma pol tutwal i Gulu District dok bene pa laro Cap County. En itye Cap County ma dano ma gitye ka kwo ki kwidi two jonyo tye ma pol loyo ki district man. Ismail Jacob Jones pi One Luo Television i Gulu District. Gulu District kaachiel gi City ji ang'wen guno oboch yath ma kibod gamente man gankan me yot kom i National Medical Stores obero boch me ilawala ma ariyo kichwalo boch me yat alib achiel mi ang'wen ka pawi adek ma kinene kibimiyo mi kony me miyo yot kom me lwak i kabedo man William Onyae lama ifunye lok kom yot kom i Gulu District omoko lok man bot wan luo television

Gulu District ki City i ceng angwen otyeko nongo boc yat alip acel miya angwen ki apar adek i lawala me aryo ma gang kal ma poko yat nyo National Medical Stores omiyo. William Munyai ma tye lapwony madit ma pwonyo lok me yot kom nyo District Health Educator i Gulu District kono i ceng angwen dyeceng omoko pi lok man bot Wan Luo Television. Ma lubbe ki lok pa Onyai, yadi.

Kare ni ng'o men go ben tiye wadi ya ewa. Mano tiye kum tuo ma maduong i community marwa. Ci wa lo tiem a wa chao koko gi tabia manyen. A wa no ikelo gi mano kipuro gi o gen ma kiluo ni carton. Ci wa wa no carton elwa che ki mia ngwen kapar der. Um, yath ene okokony jotwagi yane kobed chani uh, tuo ti maduong' mateyego uh, lwak ken gang um, nokwod pa yath mabedo ochal ka tumo uh, ci en okokonyo watotwal ladit man kono omoko bene ni yadi man kono

Rwom me pim dong medde mere ma lubira Health Center Kiri, Health Center Fur kadi i ot yat. Ah, ci pien tek ni ke niang kong tuwe ni ma pud pe muno yat. Lok angea i One Luo TV, David Magere i Gulu District.

Judith Karara, ng'at maneno lok me tic ki gudi man Road Safety Officer i yo ma opore i te ministry me tic kacel ki gin wot i kar me tyera tye yub man ki laco waco ni man bikonyo juko dwoko piny awano me gudi bol lutino kwan kacel ki lwak ma gin gitiyo ki yo.

that we intend to reduce the road crashes by 50% by 2030. That's something we are working towards. Nyero Mila won koma chel mila so center cell. If I go north iba degela yivi division. Unyuru kamogo ila cho makiluoni lamdogi. Mano ngolo yo yetek.

wa nono ni yupe eni po kit ki wer yo keken omyero ka twer ki ket wa am ans madongo i kare ma pud peya ki yubo yore eni wa rwenyo dano mapol tutwale i ngeya ka ma in neno acung iye eni kun oti ki lwongo kakanye red red gene myero aweri ki lwongo ni red gene black spot ma dano to ma pe lare dong kakany ki lwongo ni lam dugi myero aweri lam dugi ma dano to madwong atata ma pe lare

Now school adaki Mama Cave uh, Gul Primary Kimara Njureta. Jebro kosi uh, ono de pare school zegi. Ka school mati ko no mo gono ker kamara ma ko mi obiri. Uh, mo gono ti ofedi ngalo penembe. Uh, what where was Jebro crossing? Lutela kono waco ni ngo kanya tye ki Francis otim karan ma neno lok me pwonye kacel ki yot kom meto ki dongo pa lute der i bar dege layibi division i Gulu City.
Gin na pire tek loyo en emira wamed level me pwonyo cer malo sensitization bot jo ma ngwejo ki pikipiki bot jo ma ngwejo ki mutoka bot jo ma ngwejo ki lela Nyo jo ma tiyo ki jimi mogo ma wok ki kuli. Sensitization eni mira po gik bot keken. Wanene pira tek ni sensitization eni nyo pwonye eni ni lok kum road safety ki cwal we level mi gang kwan ma ki bi pwonyo lutino kwan lutino kwan eni ka gudugo gang bene ngo gi pwonyo ngo Dano ma gang ka lanyodo okero latin gwoki i boda ma nongo kato dano adek nyo angwen nyo abic latin bedo i kero wa i dadi an pa ngo eni pe pe rwata ki cik me ngo ki cik me yo ci wan macalo ba adegi layibi wan gubedo wati in partnership kacel ki responsive drivers uganda ma gin ti konyowa i lok kom ngo i lok kom tic ki gudi maber nyo pwonyo dano kit me ngo kit me tic

Ila su senta Igulu City. Lelo ki myel ki yomcwiny obedo tye rwom ma malo i ceng angwen lawo i kin lumemba me kaka okawo mono ma gitye i Abuja sub county man i Apac district yubo obedo tye i Amii Dam ma man village ma tye i Abuja i kare me keto i wi kom awi tong manyen Moses Odong. Moses Odong oleyo ka wang ngat ma dong olokke myero me bedo man

Michael Odong Kune. And I tell a terrible one of the Mota Para Beach. Ena man tinini wando ko yero mojo judo bebedo awitong me ateke mo. Yuba man mo bedo i wang tij me amida ma mati gomole buye ya pa district. Wili omode mode mo bedo won tok

kwenuo ee wane nuyere bedoga wi tong wa niura wi tong kilo owito ibiro gwoko joni ni naha Abiro kwako gi long' abolere. Ibiro kwako tin ki ogoro bonto kalara lobo moro tiye i akinagi ibiro tieko abolere i akinagi Abiro chuyo atere atete koko pi abong'ore tuche. Jone me jone me deka ng'uoni ang'it ka chaho. Aya. Ehe. Lagi lagi bangkonya. Ama. Opoya. Aneno kituporo kere pedi arach. Ah, nukija ya ipo. Wana wanen.

an gi tich ne owuon de dhi lek joni kal no weg yeo mondo one ni kan Achwech konya tino ti kuom jona be. Achwech konya tino ti kuom jona be. Konya. Jobi piny jo buru piny tino mi tich kuom jona be.

riho notte kanachiel kendo tiyo kanachiel tamda achiel Margaret Boning Odongo ma obedo atal mon ma ater man en kono i lok kede kede wan lo television i yuba ma obedo kunahe ceng angwen en otiro kit jam ma gin otye tamo ni mano awi tong anyen bed kede kare me otiyo gin ame amito ni awi tong ame wan i cawani owiro me telo terewa me okero mono kong omito tim

Gamo dong kom calo wi tong me atelo atekere man pi kare ma abino anyim. En kono bino bedo kede kare me canne yore yore kit jami mogo ma en itamo ni ebino iwore iti bed ni awotere ame dong oweko kom ma wi tong dok da injinia odongo kune obino temo te gik i kor yo. Abedo tino me mako tic atek abako dowa boru ni mano wun itimo maber iti wunu kelo yoro pore pino tunamo bedo kare acel Kendo pi dongo lao apumu matek. Kendo uni kero uni goma. Kadi bedi mono adina ri uni kero rugen. Luak dong wango mako ko. Ana binu ticha roma roma keden. Dangatu pita mitira moro chut. Wanu tich kara chek kede mara. Binenu ni odong atere me okor me omono. Ana pumu matek. Ilokere kono dang kere wan lo television alob RDC mapac

ame pok jwaye na telo ko ka yini pe gi nor chiyo me bera chan pe dong tunu ture mon to tino kicho we hoko ho jo bero chan we hoko oho man po bero tela be do te kwa ya wi to nga nye na mo yero tini me beda tela ame noro jo beda tela me pe pok jo beda tela me nginu ba onwe me telo jo Pole wok jo agora en ewekore en jo amo ba mit ni en mire mak chingi ai te tingo gi malo te wot kede kara chel. Me wek joni pe bet koho mi ngo mi ba mi wa kod dan ni. Pi wan lo television jazz pa gwel iya pa district. No nyoro kilo tino kwan magiti yoriamos sub county man gang kapero mati i kabere maido district Chunygi yom pien kamente omiyo botgin limo duk chiling bilion ariyo ang'wen ton ariyo me chako gedo gang kwan senior ma kiluongo ni mono Oriamo Seed Secondary School. Yub me keto guri me gero man ochakke woko tim me lawuo bene okelo yom chuny mapol bo dan matedera kelo tela. I kom ngom ma gamet tye ka timone pi lwak ma ite dero kit ma kicako kwede ma yapo gang kwan senior omyero betie i sub county ducu ma tye i lobo Uganda. Watye ki ripot i kom dongo lobo man ki bot Michael Onyie.

Clement Kenneth Ong'al Obote karachiel kod jotel achiel papat me distrikt me Aberemado enobedo tye me neno ni ochako yabo sukulu me Oriamo Seed Secondary School. Okwayo jonywal me neno be kitiyo karachiel kede sukuluni yong'e abumenti keto lwak sente aroma man me neno be ogere.

man bilion ariyo tol ong'uon gi achiel apapaya laki bilion ariyo tol kanya pe jejo otieko ma kure ang'o na komishoni gi geno gi bukeria mpaka kata kwi eso kene kene secondary schools akala motomie kanyo

Som kan lubanga me tiara kan mano. Do missing link alem tene wa kan bolike de secondary dwe somo jika jiki primary. Ilo jo to yi ayiro college. Do ando no puoyo be. Tindo man ya bana chapter nyen do weke na do dong ya pia pi. Michael Onyinge Piwan Luo TV Ikabiremaido District.
Afoyo neno report kibot Michael. Lelo yom chuny kimielo berutetin Roma malo e od leka All Saints Cathedral mati Kampala man inakasere kar me kwero yuba dek mapat ikino berie en yap od leka man inge tieko gedo ne nyorocho ne memedo lac mameke keto i kom Bishop manyen Frederick Balwa kidong bene kwero neno palo leng

I yub man ma opong wiye woko ni otoro kwer adek mapapat ma acel obedo yabo ot lega man manyen kwer ni obedo leng ki dong bene keto bishop manyen ni man Frederick Jackson Balwa Bishop Melao, Professor Alfred Dulwa, aye otuju jiri yub man ka owae ni mono pira tek ni wiju po i kom guri matek ma cathedral man okero i lok kom poko kwena pa Yesu Kristo bot dano ma gitilo peko Twala dano ma gitiyo ki yadi maraco i Kampala. This magnificent church is here to give us hope in Jesus, to bring us good news of new life, of salvation and transformation.

Yapo yupo lega manyien ni ochake e mwaka alif ariyo kabong'wen e wel me chiling bilion piero adek kwi abiro gentie ni tich man dobutu mwoko chokchoke. E kayub man President Joel Museveni gin ki min ode man mego Janet Museveni kataha go ocawa ang'wen modiko. Won kom me komiti me gero mano bende tye Prime Minister macon me lobo Uganda man ni John Patrick Amama Mbabazi ofwayo matek dano ma gubedo tye konyo gin ni gedo ot lega man atika ne President Yoweri Museveni. The consecration of this newly built cathedral does not only mark a significant milestone in our community's spiritual journey, which of course it does,

As you had promised to consult your excellency. Bishop elect Barwa, we welcome you and we pray that God will continue to take care of you. President Joel Museveni opawa matek loyeme pe kat ka nenne ki miyo kon pi ot lake bene Archbishop olego loyeme med ki kwoyo kwo maber ka bene kwanyo labol maber pa kwo pa Yecu Kricito. En kidawone kaachiel gomiyo chiling milion mia achiel mitiyo gedo kathidro man ikom china ma maki pigi ken ka ben ochieke mimiyo chiling bilion achiel mokene e kare ma kebi yabo kono tij mokene e mwaka lim manyien ni. I was discouraged.
I thought Namirembe was our headquarters. Up to now, I have never got a good explanation. What is exactly the problem?

Museveni be noti gi kar meno me miyo bishop manyienni mor ka manyien. E yup ma lachien ben ki kero iye Canons abichel ki dong bene en Bishop Frederick Jackson Olwa ma Archbishop aye okero gene wi kom ka bene owiro gike mo. Pe yup me lok ang'eya ma ocwiny i wan Luo Television, Fred Kajubi, All Saints Cathedral. Iloko ang'e ma maro biacara ng'e gamente kupu ma piman ma jaling twich bidana ma gitiyo West Nile kom layin mach madit ma kiluongo ni mono National Grid dwe manok mukara ng'e tika bero man pe tiki ker miti ki maj weng ma kimiyo bot gin ni ya en kom layin me kupe enim kimiyo bot gin ni layin me kupe ni chwalo mach megawatts miya achiel piero adek ento dong dul ma kiluongo ni mono West Nile Rural Electrification Company wen reko Gowa ane mone kuom megawatts mia achiel piero adek e dano tiyo ki megawatts abir keken kace dong gitiyo kwede matek loyo. I kom kare man wen reko tigi odi ma okupe ki mac aling twi titi gin ne paci alip piero adek wiye acel. Ka bene biacara muken mapol ki ma dano ma okupe i National Grid tye dano alip piero aryo wiye angwen ma kikubo gin i mwaka alip aryo piero wiye adek. Emmanuel Ojok obedo tye ka cake munyamo tam ki lwak i kom tic ki mac aling twi ti West Nile Wanen report ma ake ya Ruwa City. Dhano mi West Nile upe ku keru mitiyo ku mac ma kawoni utyelle i ngei kubu West Nile i mac madit ma ai kodi Karuma nyo ke National Electricity Grid. Mac eni kawoni dong utye ku megawatts dakacel ku pyeradek pa mac. Lemba dwoga mu ai kodi Wenereko ma poko mac ni dano i West Nile obenyutu niya dano chopo kan itiyo ku megawatts abiro kende pa mac i kom megawatts dak acel ku pyera dek eni. Man bende niya gavmente re ma utye kan igalo kan iketo jam mac ma omitiri macalo pol kara weni reko mediri kan ikubu pacu nyo ke kabedo ma tung tung ma mac ope iye kudi West Nile. Injinia Kenneth Kigumba, General Manager Nyuke Jadid pa Wenereko, wacho niya kampani ne obemetu ka ni kubu dano le en to kawuoni podi gitie kuma sendi matung'tung' ma omako gi dar ma ikinde utie galo ka niketo pol Nyuke Chuma pa waya mach bir wang' ma giweshu matek ko gavmente

strides in acquiring the necessary resources to enable us move to that level of growth or development that we aspire for. Dhano matiyo kumach eni gi rombo kujudongo pa wenereko ya Arua City. Jawang' jawi ng'om kudi Obongi District Samuel Mpimbaza Hashaka mabende ubedi kind dhano eni noywaki kuom mach mania podi Jukubu Ngowi District Mirobongi. Pien gire ma gitie i wi kuloka mi poko majo West Nile ndiye. Ng'at mo piem dhogi pe okedo lembe ji shikino gitim yeny ma igi yeny. Apare ma kebin bed ber samo mag bigi piem pi poko majo apo kara weki. Dan mangere ukebin kwe pong majo kara unenya nyogra mutema ber ngoni loji gen. Okay. Ere lema gidi ang shuya mango kokro apare mi shigi arit. Aparo ni abijiga keni ninga ti rinto Hassan district uh, speaker Zombo district local government afo winja juwada. Apo ma. Jarawech Paungupa Wenereko Eni Lilian Aber okwayo dano bende ni neno niya ginwang'o kare ni chi nwang'o paro kod yungu eni kara ginwang' kony ma omitiri. After this engagement, we addressed a lot of issues, a lot of questions related to meter, the free meter connections, the one pole service, and also

Please report to us on our customer care line that is 0800 380 380 or Piwan Luo Television and Joke Manuel ni ai kudia Rua City. Kakare meno kelo waya gi ki yub melo gange mo chiny e wan luo television chi abich matin ania Sunday akomo tum jabitu ben mabe mete kineno wan luo television lupo e social media watiki YouTube Facebook Twitter nyo X ka dong bene watiye ki TikTok keken muken mabedo me kupe in wanywak lok i kare ducu wek inong ngec ma tye galo wang ni wok ki wan luwo television apwoyo nenowa i kare ducu.